Sou, gudde Mëtteg. Et ass mer eng Freed, de Mëtteg mat der Ëmweltministesch zesummen den éischten Deel vun eise Mesurë virzestellen, déi Green New Deal sinn, also déi och eng gréng Impuls, eng klimaschutzfrëndlechen Impuls gi fir déi ganz, den Neistart elo vu Lëtzebuerg. D'Corona-Kris ass nach net eriwwer, mee. Zesummen hu mer et fäerdeg bruecht, gutt Resultater ze maachen, zesummen am Asaz, déi Leit aus dem Krankesecteur, awer och Dir alleguerten als Bierger an och d'Wirtschaft hott matgehollef, se esou ze organiséieren, dass mer beim Corona elo gutt Resultater hunn. Géint de Coronavirus hëlleft am Moment kee Vaccin, mee just Precautioun, just Virsuerg. A beim Klimaschutz ass et e bëssen d'selwecht. Och do hëlleft eis just, wa mer elo agéieren, wa mer elo preventiv agéieren. A mir hoffen, dass mer déiselwecht Dynamik, déi mer elo hu bei der Coronakris, dass mer déi och eriwwer kënne brénge bei de Klimaschutz. De Klimaschutz ass dës Woch eng grouss Aktualitéit. Zu Bréissel ass dës Woch e Mëttwoch den neie Konjunkturpak vun der Europäescher Kommissioun virgestallt ginn, an Dir hutt gesinn, dass doranner e ganz groussen Deel Klimaschutz ass. Als Lëtzebuerger Regierung ënnerstëtze mer dat a mir wäerte mat anere Länner déi Solidaritéit, déi an deem Pak ass, ënnerstëtzen, awer och dofir suergen, dass eigentlech déi Suen gebonne sinn u Klimaschutz, un Ëmweltmoossnamen. Gëschter Huet Lëtzebuerg och säin Klimaplang an Energieplang op Bréissel geschéckt? Eis Klima an Energieziler lossen sech weisen. Mir hunn et fäerdeg bruecht an dëser Regierung vu 40 Prozent Reduktioun vun den Klimaemissiounen op 55 Prozent eropzegoen. Dat heescht, mir wäerte méi Klimaschutz maachen. Mir ginn och bei der Energieeffizienz besser. Haut hu mer en Zil vun 20 Prozent, muer hu mer en Zil vu 40 bis 44 Prozent. An och bei den erneierbaren Energië gi mer vun haut 11 Prozent erop op 25 Prozent. Déi lescht zwee Méint war déi Zäit, wou d'Bierger an och d'Associatiounen nach eng Kéier iwwert eise Klimaplang gekuckt hunn. Et hunn 30 Verbänn, dat sinn da wierklech d'Gewerkschaften, d'Wirtschaftsverbänn, d'Ëmweltverbänn hu matgemaach, all déi representativ Verbänn hu sech ganz aktiv abruecht an et waren och 328 Bierger a Biergerinnen, déi sech aktiv iwwer schrëftlech Remarke mat agemëscht hunn. Déi aller, allergrouss Majoritéit vun deene Contributioune begréisst eis Ziler a steet och hannert de Moossname vun dësem Plang. Also och do gesi mer, dass mer eng grouss, eng grouss Ënnerstëtzung hunn. An dann haut lancéieren ech zesumme mat der Ëmweltministesch offiziell eis gréng Relance, den éischten Deel vun engem ganze Pak vun ambitionéierte Moossnamen am Beräich Ëmwelt, Energie, déi och zum Zil hunn, déi dat, wat mer wëllen am Klimaplang maachen, fir dat elo eigentlech nach méi schnell ënnert d'Leit ze bréngen, wéi mer dat ee Moment wëlles hätten. Wat ass an deene grénge Relancemoossnamen? Engersäits hu mer e Pak fir eng besser an eng aner Mobilitéit, mir hunn Ëmwelt an Naturschutzmoossnamen, mir hunn Hëllefe fir Bierger, Gemengen a Betriber, Betriber och deelweis an deene Moosnamen, déi de Wirtschaftsministère mécht, a mir hunn natierlech e ganz grouse Pak, fir öffentlechen Transport, Zuch, Bunn an Tram weider auszubauen. Haut wäerte mer eis elo an dëser Pressekonferenz méi drop konzentréieren, op de Beräich Wunne mat engem Moosnamepak, deen heescht Clever Wunnen. Wat heescht fir eis Clever Wunnen? Éischtens Energie spueren. Zweetens, méi erneierbar Energien. An drëttens, duerch Energieeffizienz an erneierbar Energien brénge mer dann och méi Klimaschutz fäerdeg. Wéi maache mer dat? Duerch eng Offensiv am Beräich vun der energetescher Renovatioun, duerch e Masutts-Ersatzprogramm an eben och duerch e Programm, fir ganz geziilt erneierbar Energien och am Beräich vun der Wäermt an de Marché ze kréien. An dat hott als Konsequenz, dass mer méi flott wunnen, dass mer eng besser Loftqualitéit kréien an och klimaneutral ginn zu Lëtzebuerg. Déi Subsiden, déi d'Ëmweltministesch duerno am Detail virstellt, déi ginn erweidert an däitlech eropgesat. An ech iwwerdreiwen net wann ech soen, et war nach ni esou attraktiv fir zu Lëtzebuerg säin Haus energetesch ze sanéieren, ze renovéieren. Et war och nach ni esou gënsteg fir elo säin Masutts Kessel ze ersetzen duerch erneierbar Energien. An d'Ëmweltministesch wäert dat am Detail Virstellen. Dat si lo Moossnamen, déi net nëmmen Iech als Bierger entgéint kommen am Portmonni, mee natierlech brénge se eppes fir de Klimaschutz. An ech si ganz frou, datt ech hei och d'Vertrieder hu vum Lëtzebuerger Handwierk, well mer doduerch och d'Lëtzebuerger Handwierk ënnerstëtzen. Ech mengen den Här Wirion ass hei vun der Chambre des Métiers. den Här Reckinger vun der Fédération des Artisans, a mir wäerten déi Campagne zesumme mat hinnen entwéckelen. An et geet hei drëm, dass mer och hinnen an engem schwéiere Moment ënnert d'Äerm gräifen, hinnen hëllefen, fir ebe méi Heizungen ersetzen, wéi dat déi lescht Jore geschitt ass, an och méi Haiser ze renovéieren. Mir hunn an deem Secteur 90.000 Leit schaffen, 7.000 Betriber, an ech hoffen, dass mer duerch déi Pressekonferenz haut an déi Moosnamen, déi mer elo op de Wee bréngen, och e wesentleche Bäitrag maachen, fir hinnen ze hëllefen, hir Leit ze halen an hire Betriber, an dass si erëm och flott op d'Been kommen. Also nach eng Kéier e staarken Oproch haut, fir dem Handwierk ze hëllefen, fir erauszeklammen aus de fossillen Energien. Fossil Energien heescht Klima zerstéieren an doduerch kréie mer net nëmmen e bessere Klimaschutz, mee mir kréien och eng propper Loft an och iwwerhaapt eng besser Liewensqualitéit.
Villmools Merci, Claude Turmes. E schéine gudde Mëtteg och vu menger Säit. An et ass mer e Pleséier, mat Iech als Partner haut de Mëtteg dann däerfen de Beräich vu Clever Wunnen virzestellen. Dat ass en Top-up, awer zwar en immensen Top-up vun enger Primm Haus, dee mer haut däerfen hei virstellen, deen am Kader vun Neistart Lëtzebuerg, am Kader vun der grénger Relance lancéiert gëtt. Fir d'éischt, mengen ech, geet et awer drëm, fir ze verstoen, wat wëlle mer am Beräich Wunnen erreechen. An do gëllt et, eng Bestandsanalys ze maachen. Mir hunn am Moment zu Lëtzebuerg grob e Bestand vun 250.000 Wunneenheeten. Dat sinn Eefamilljenhaiser, Mehrfamilljenhaiser, Residencen, an esou weider. A wann een do déi ganz nei, also déi, déi manner wéi 10 Joer al sinn, ofzéit, da komme mer op ongeféier 200.000 Eenheeten, déi kënnen nohalteg sanéiert ginn. Dat ass also eise Sanéierungs a Renovéierungspotenzial, vun deem mer hei schwätzen. Mir wëllen also, dass d'Sanéierung, d'Renovéierung vum eegenen Haus op déi neitsten an op déi beschte Standarde méi attraktiv gëtt a virun allem, dass mer dat elo lancéieren, well et eeben, wéi de Claude Turmes gesot huet, nach ni esou gënsteg war, fir elo dat doten unzegoen. Domatter kréie mer besser Haiser, manner Käschte fir d'Leit a manner CO2. Emissiounen an déi manner CO2-Emissiounen, dat ass d'Erfëllung vun eisem Klimazil. D'Gebaier maachen zu Lëtzebuerg eng eng ronn 12 Prozent vun deene CO2-Emissiounen aus. An dofir ass eis Devise schnell, méi effizient a méi erneierbare. Dat gëllt dann esouwuel fir al Haiser, déi nach guer net renovéiert sinn, wou vläicht och eng Masuttsheizung dran ass, et gëllt awer och fir déi schonn isoléiert Haiser, wou awer vläicht nach op fossil Energien oder op Gas gesat gëtt. A mir stellen also haut vir, wat de Bierger, wat d'Leit elo als Moyen kréien, fir Renovéieren nach méi attraktiv ze man. Mir leeën 50 Prozent drop op déi existent Primme fir d'Energieberodung a fir déi energetesch Sanéierung. Dat heescht, wa mer et a Chiffere faassen, bis zu 3.300 Euro Hëllef alleng fir d'Energieberodung, déi wär domat da quasi ganz bezuelt. An zweetens heescht dat 50 Prozent méi bäi der Sanéierung. Dat ka bis zu 30.000 Euro Hëllef sinn, wat wierklech substantiell ass. Dann hu mer 25 Prozent Top-up bäi nohaltegem Heizen. Dat heescht am Kloertext 5.000 Euro Cash fir solarthermesch Installatiounen, dat heescht bis zu 6.250 Euro fir Holzpelletsheizungen a bis zu 10.000 Euro fir Wärmepompelen. Ech mengen, dat si wierklech substantiell Montoen a mir setze ganz kloer op Erneierbarer, eeben och beim Hëtzen. Den drëtte grouse Pilier, dat ass eisen Top-Ersatzprogramm fir d'Masutt a Gas, fir aus dem Masutt an aus dem Gas erauszekommen, de Masutt-Ersatzprogramm, dee mer och am Virfeld oft ugekënnegt an ugeschwat haten. An do ass et esou, dass mer nach eng Kéier op d'Dieden 30 Prozent méi dropleeën. Dat ass substantiell, wann ee wierklech ganz erauskënnt aus de fossillen Energien. An ech ginn Iech och gären e Beispill, well et ass ëmmer schwiereg, ech schwätze elo vu ville verschiddenheeten, natierlech sinn déi cumulabel. Wann also elo eng Famill hei a Lëtzebuerg mat engem Haus vun 150 Meter Carré, hu mer elo mol geholl, géing hiert ganz Haus komplett sanéieren, dat heescht, se mécht hir Fassad, se mécht d'Fënsteren, d'Dall, an dann ersetzt se och nach hir Masuttsheizung duerch eng Wärmepompel, da kéim ee mat deem Pak, deen d'Regierung proposéiert, op eng Aide financière vun iwwer 65.000 Euro, déi elo wierklech zur Attraktivitéit vum Renovéieren an zum Investéieren an dat eegent Haus dobäi kommen. Natierlech, an dat wëll ech och betounen, kënnen déi eenzel Saachen och eenzel gemaach ginn, kann een och eenzel Moossname maachen. Dat ass, mengen ech, och wichteg fir déi, déi elo net wëllen dat komplett Paket hei unhuelen. Dat heescht substantiell Aiden mat engem dräifachen Objektiv. An d'Claude Turmes huet dat och scho betount, Mir wëllen, dass d'Bierger an Zukunft a gutt isoléierten an a gesonden an nohalteg sanéierten Haiser wunnen. Mir wëllen d'lokal Handwierk ënnerstëtze, grad elo wou se et brauchen, grad elo wou mer eng Relance brauchen a wou mer de Leit och musse Mutt maachen, dee Schrëtt ze man. An drëttens, well mer domatter Effiziente Klimaschutz, dat ass de beschte Beweis, datt Klimaschutz an eng gréng Relance méiglech ass. All déi Aidë vun deenen ech elo erzielt hunn, déi gëllen natierlech zäiteg begrenzt. Dat ass klar, am Kader vun enger Relance, do schwätzt een ëmmer vun deem Moment, wou d'Baustell erëm opgaangen ass, wou de Secteur erëm aktiv ginn ass, bis den 31. Mäerz 2021 missten déi Commanden dann och gemaach sinn, misst also all dat engagéiert sinn. Mee dann huet natierlech och d'Handwierk dono nach Zäit, fir de Bau fäerdeg ze maachen. Dir kënnt Iech virstellen, wann Der dat ganz Haus do sanéiert, dann ass dat net iwwermuer gemeet. Mee wichteg ass et, dass d'Leit elo de Schrëtt maachen, fir an d'Zukunft ze investéieren. All Informatiounen zu eisem Pak fannt Der op enger Plaz, bei myenergy, wou ech och frou sinn, datt se hei sinn, déi dat begleeden. An d'Demandë kënnen iwwert de Guichet elo eraginn ginn an d'Ëmweltverwaltung wäert sech dann drëm këmmeren, dass déi Demanden och traitéiert ginn. A vläicht en letzten Hiweis fir d'Bierger a Biergerinnen, déi eis dann nolauschteren, Nieft deenen Top-up vun Aiden, déi mer elo ginn hunn, nieft deem clever Wunnen Pak vun der Relance, ass et och esou, dass weiderhin déi Klimaprêten, déi et scho gëtt, Taux réduit, Taux zéro, dass déi och natierlech gëllen, dass net, dass elo eppes do géing auslafen. Ech mengen, dass fir jiddereen do eppes derbäi ass. Dofir, ech mengen, dat war et elo vu mengem Deel, fir eng Kéier wierklech an déi konkret Aiden eranzegoen, dass d'Leit sech kënnen e Bild maachen an déi nächst Moosnamen aus deenen nächsten Deeler vum Klimaplang, awer och vun der Relance, wäerte mer dann an nächste Konferenze virstellen. Dëst alles, fir dat heite esou nohalteg wéi méiglech ze gestalten. Da soen ech Merci fir d'Nolauschteren an da mengen ech, si mer hei fir Froen ze beäntwerten.
Moien, ech hunn awer eng Fro zum nationale Klimaplang, deen Der, wéi ech elo just entdeckt hu, gëschter online gesat hutt. Ech mengen, dat wat d'Leit interesséiert, dat ass Är Bepreisung, wéi Der dat op Däitsch nennt, vum CO2, wat Der op de Liter Sprit drop schlot, wann Der eis kéint erklären, wat Der elo an Ärem Plang dann definitiv festgehalen hutt, wat op d'Leit zoukënnt, wann ech gleeft.
Also mir si bei deem Deel vun der CO2-Bepreisung bei deem Wording bliwwen, dee mer haten. Dat heescht, et gëtt mat der Steierreform gëtt eng Bepreisung vun 20 Euro pro Tonn an enger éischter Phas an dann déi dann déi Joren duerno graduell steigt. Et war esou, dass mer an de Kontributiounen, mir haten der, déi gesot hunn, 20 wier vill, mir haten der awer nach méi, déi gesot hunn, 20 geet net duer. A mir hunn eis am Endeffekt dunn op dee Chiffer gëeenegt, well dat och dee Chiffer ass, wou mer an eise Regierungen eng, quasi eng, eng, e Konsens drop hunn. An dann, a gutt, an dat kënnt am Kader vun der Steierreform, déi mer jo d'nächst Joer maachen. Okay.
Vläicht nach eng weider Fro, Et gëtt och e Passage do eeben iwwert d'Besteierung vum den Déngschtween. Wat hutt Der do festgehalen, wéi déi an Zukunft gehandhaabt ginn?
Also Déngscht, ech mengen, et geet hei eigentlech ëm d'Voiture de de société. Et ass esou, datt do gëtt et e Regime. Dee Regime, dee dee gëtt iwwerschafft. An Zukunft soll esou sinn, datt quasi exklusiv dann nach elektresch, voll elektresch Autoen iwwert de Leasing méiglech sinn. An eng Saach, déi mer och amgaang sinn ze kucken, an do schaffe mer och drun, dat ass, datt een eventuell och kuckt, fir de Betriber ze hëllefe bei de Wallboxen, Dat heescht, fir eben déi Infrastruktur an de Kelleren, an de Garagen vun de Betriber, och do schaffe mer drun an dat wäerte mer Iech och a puer Wochen a méi Detailer da virstellen. Wéi erreecht Der dat dann, fir just d'Elektroautoen als Voiture de société ze kréien? Ech ka mech erënneren, dass virun e puer Méint zimmlech vill Opreegung an deem Secteur war. Jo, mee ech mengen, deen, och dee Secteur, deen, dee weess, dass d'Zukunft nëmme ka sinn, wa mer klimafrëndlech Autoen hunn. An déi eenzeg klimafrëndlech Autoen, déi et eigentlech gëtt, dat si voll elektrescher. All anerer hunn CO2-Emissiounen. An dofir ass d'Richtung do ganz kloer. An dat steet am Klimaplang. An dat wäerte mer als Regierung och esou ëmsetzen. Merci.
Gudde Mëtteg. Op dësem Volet, deen der haut virgestallt huet, kënnt der do eng Kéier den, déi gesamt Enveloppe chiffréieren, déi dofir virgesinn ass elo an där, an där Zäitspann, déi Der genannt hutt.
Also, mir hu graff gerechent, an dass natierlech, dat hänkt elo dovun of, wéi vill Leit matmaachen. Et hänkt dovun of, ob eis Betriber elo up and running si fir all déi Commanden ëmzesetzen. Et ass esou, dass mer fir ongeféier 20 bis 25 Millioune pro Jor am Moment bei deene Primme sinn. Mir hunn natierlech elo an der Kris, well jo net konnt intervenéiert ginn, also um Bau ass natierlech manner gemaach ginn, a mat där heiter Campagne probéiere mer op d'mannst op den Niveau zréckzekommen, dee mer soss haten, a mir hoffen, dass mer driwwer ewechkommen. Ech mengen, dass mëttlerweil ganz vill Leit dobaussen iwwerzeegt sinn, dass mer mussen eppes maache géint de Klimaschutz an déi heiten Offer, An vläicht nach eng Kéier, ech mengen, dat ass hoffentlech kloer ginn aus de menge Statement an och vun der Madamm Dieschbourg, Et wäert kee Moment méi ginn, wou ee vun der Regierung esou massiv gehollef kritt, wéi wann een zwëschent elo an dem 31. Mäerz d'nächst Joer eng Renovatioun bestellt, eng aner Heizung wéi eng Masutt a Gasheizung bestellt. Dat heescht, déi Hëllefen, déi elo do sinn, sinn eemoleg an der Héicht An dann hoffe mer natierlech, dass mer méiglechst vill lasstrëppelen. An dat wier jo dann och e gudden Ufank, fir iwwert dat nächst Jahrzéngt quasi derfir ze suergen, dass mer de Gros vun de Masuttsheizungen zum Beispill aus den Haiser an aus de Gebaier erauskriegen.
Muss vläicht och wëssen, vläicht just ergänzend, also den Här Turmes huet elo just gesot, Mir hunn eng ronn 20 Milliounen, déi mer ongeféier fir d'Prime Haus virgesinn. Mir hunn an deene letzte fënnf Jar eben 101,1 Millioun Euro ausginn am Kader vum Regime vun der Prime Haus. Mir an d'Zil ass et wierklech, esou vill wéi méiglech hei ze investéieren, fir esou schnell wéi méiglech ze sanéieren an ze renovéieren. D'Gelder sinn aus dem Klima an Energiefong. Do gëtt ee sech ëmmer och e gewësse Wach. Je méi Leit matmaachen, desto besser ass et, souwuel fir d'Handwierk wéi fir d'Leit selwer, wéi och fir de Klimaschutz. Dat heescht, mir hunn och e gewësse Wach. Et muss een awer zäitgläich soen, mir hate jo awer och elo eng kleng Dell, wou eeben net geschafft gouf. Dofir ass et och immens schwiereg, Iech elo e geneeë Chiffer doriwwer erauszegesinn. Mee mir hunn eng Primm, do waren der, virgesinn. An et ass elo den Top-up dovun, dee mécht An da kucke mer jo no, wou mer erauskommen natierlech. Mee dat kënnt aus dem Klima an Energiefong an déi Gelder sinn a sech och assuréiert iwwert dee Fong. Mä wéi Der sot, d'Hoffnung ass do, datt ganz vill Leit bereet sinn, déi Schrëtt ze maachen. Kann Der sech awer och haut scho virstellen, oder ass et dat ze fréi fir dat ze soen, datt et vläicht eng kleng Obligatioun gëtt, keng Masuttsheizung méi ze hunn oder d'Haiser ze sanéieren?
Also, ech mengen, et ass kloer, dass am Zäitalter vum Klimaschutz eng nei Masuttsheizung abauen eigentlech keng gutt Iddi ass. Dat ass am Moment gesetzlech zwar nach net verflichtend, mee mir maachen elo mat deem heite Programm alles, fir dass et, dass ee quasi och finanziell keen Interêt méi huet, fir eng Masuttsheizung ze maachen. Gutt, an da schaffe mer natierlech un Gesetzer, wou mer eis Norme bei de Gebaier an den nächste Joren upassen An do ass natierlech dann och d'Diskussioun ze féieren, ob et iwwerhaapt nach soll quasi zouloossen, dass nei Masuttsheizungen an d'Haiser kommen. Dir musst wëssen, dass mer haut scho ganz, ganz wéineg Masuttsheizungen an den eisen Haiser hunn. Déi grouss Erausfuerderung ass, Wéi hëllefe mer de Leit finanziell an och technesch, fir déi Masuttsheizungen, déi haut an den Haiser sinn, fir déi ze ersetzen duerch eng Kombinatioun vun dann eventuell renovéieren, fir den Energieverbrauch erofzesetzen a gläichzäiteg eeben, eng gutt Primm ze ginn, fir eng Wärmepompel, déi mat Solarenergie och funktionéiert, an, oder eben Holzpellets. An dat ass eben dat, wat mer an dësem Pak elo probéieren. An dann natierlech doriwwer och hoffen, dass mer elo e richtege Schub kréien, zesumme mat de Kollegen aus dem Handwierk, an dann duerno dat, wat mer elo lasstrëppelen, quasi iwwert déi nächst zéng, fofzéng Joer kënnen maachen, well et ass kloer, Klimaschutz ass éischt, an et ass elo, wou mer mussen agéieren.
Gutt, mä een Deel vum Patronat sëtzt hei. Wéi gesot, dat heien ass eng Mesure, déi hinne elo wäert entgéintkommen. An de leschten zwee Méint während der Klima, also während der Coronakris huet een elo schonn héieren, dass aner Mesurë vläicht schonn nach missten eng Kéier op de Leescht geholl gi fir d'Klimaprotektioun. Wat sinn do Är lescht Echoen färder, dass de ganze Prozess dann awer kéint an d'Stacke kommen, well eeben och elo verschidde finanziell Moyenen eeben och op privater Säit net méi virhande sinn?
Also, mir gesinn dat net. An ech mengen, Dir musst jo, ech weess net, ob Der dat verstan hutt, dee selwechten Dag, wou d'Regierung säi Konjunkturprogramm decidéiert huet, hu mer, huet d'Regierung och de PNEC ugeholl, also eisen Energie a Klimaplang. An dat war keng zoufälleg Aktioun. Et ass kloer, dass fir eis als Regierung Energie a Klima en zentralen Deel ass vun eiser Politik, also och en zentralen Deel ass vun eisem Konjunkturplang. net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mir sinn och déi Regierung, déi mat am meeschten eigentlech zu Bréissel kämpft dofir, dass déi Aiden, déi elo aus Europa kommen, dass déi och musse goen a Richtung Klimaschutz. An da gëtt et natierlech eng zweet Prioritéit do, dat ass d'Digitaliséierung. Dat heescht, mir hunn do eng ganz kohärent a konsequent Positioun an dëser Regierung. Dann ofschléissend gouf jo annoncéiert, dass an den éischte Méint vum Nojor nach eng Kéier géif eng zweet Hausse vun den Accise kommen op de Bensinn. Dat Ganzt gouf jo och elo scheinbar no hanne verluecht wéinst der Kris. Kënnt Der do nach eng Kéier soen, wéi do déi nächst Zäitschinn ausgesäit? Merci. Ass et da esou, dass mir hunn, fir déi Accisen-Diskussioun hu mer e Grupp vu véier Ministeren, d'Madame Dieschbourg als Ëmwelt a Klima, ech selwer als Energieminister, den Här Gramegna als Finanzminister an Här Fayot als Wirtschaftsminister, a mir haten am Mäerz war mer hat mer eng Reunioun. Dat war dee Moment, wou eigentlech de Carburant 50, 60, 70 Prozent agebrach ass. Do si mer zur Konklusioun komm, dass mer eventuell eist Zil 2020 kënnen erreechen, doduerch dass et einfach elo souwisou duerch de Corona vill, vill manner Diesel a Bensinn verkaf gëtt, mee mir wëssen dat awer net definitiv an duerfir wäerte mer eis am Mount Juni elo gesinn zu véier Ministere fir eng Kéier ze kucken, wou si mer drun an da gegebenefalls déi Décisioun ëmzesetzen.
Also déi Ukënnegung, déi kënnt mer jo ganz sympathesch vir. Just hunn ech e klenge Problem, Ech hunn lescht Joer am Abrëll ugefaangen ze kierpe beim Guichet à Lou an ech sinn haut nach net duerch. Ech gesinn net, wéi déi solle mat där Vitess, wéi se schaffen a wou en ëmmer nees eppes Neies afält, wa se gesot hu, jo jo, dat passt elo, elo hutt Der alles bruecht, Da froen se nees iergendeppes aneschters. Ech weess net, wéi mat där Vitess ech eventuell viru Mäerz kann eppes bestellen. Den zweete, déi zweet Fro, déi ech hunn, dat ass déi lëschteg vollelektresch Batterieautoen. Mir kënnt vir, China wäert eis do nees groussaarteg schloe beim Waasserstoff. Do ass jo offensichtlech hei am Land guer näischt virgesinn.
A vläicht fir op déi éischt Fro ze äntwerten, An de letzte fënnf Joer goufen awer 18.350 Subsiden ausbezuelt. Dat heescht, mir hunn eng ganz héich Kadenz mëttlerweil awer, wat d'Behandlung vu Subsiden ugeet. A mir hunn och d'Délaië fir d'Behandle erof gesat. Mir hunn dat och an deene letzte Jahre merklech verbessert am Beräich vun der Administratioun. An et geet jo och hei drëm, dass Dir bis dohin nach, bis 31. März, Iech engagéiert, d'Commande gemaach ass an d'Aarbechte kënnen ufänken. Déi musse jo och bis dohinner d'ailleurs net finaliséiert ginn. Dat heescht, et kann, a mir hunn a sech an de letzte Jahre wierklech am Schnëtt den Traitement vun deenen Dossiere vu ganz fuerchtbar ville Méint op dräi Méint, véier Méint, fënnef Méint, je no Dossier, si da mat dräi Méint fäerdeg, ausbezuelt. Net richt Noriicht, wat ass, well mir hunn do mëttlerweil mat dem Avis, deen Der kritt, a sech eng Verschnellung vun de Prozedure gehat. Mee et ass richteg, mir schaffe konstant u Verbesserunge, mee mëttlerweil ass den Traitement vun den Dossieren awer wierklech substantiell méi schnell ginn, soudass mer awer wierklech vill Subsiden an de letzte Jahre konnten ausbezuelen. Dofir, ech hunn do elo awer keng Angscht. A sollte mer mierken, dass mer iwwerrullt ginn, da musse mer eis déi entscheedend Moyene gi fir dass d'Dossiere kënne schnell traitéiert ginn.
Vläicht zum Waasserstoff, also eng vun de Saachen, déi mer nogebessert hunn am PNEC, ass, dass mer den Text an de Kapitel zum Waasserstoff ausgebaut hunn. Mir hu mëttlerweil en Aarbechtsgrupp, wou mer zesumme mat Mat der Fedil, also den Industrien, och deelweis zesumme mat Leit vun der Uni, och mat eisen Energie-, also Stroum a Gasversuerger, gemeinsam drun schaffe fir eng Waasserstoffstrategie fir Lëtzebuerg ze maachen. Allerdéngs ass et esou, Stand der Technik ass, datt wann ech haut e Waasserstoffauto hätt, dass deen dräi Mol méi erneierbar Energië brauch, wéi wann ech e Stroumauto hätt. Dat heescht, de Waasserstoff huet ganz vill Verloschter. An natierlech si mer och frou, dass d'Europäesch Kommissioun dës Woch an deem europäesche grousse Konjunkturprogramm e grousst Schwéierpak drop leet, fir eben déi Technik vum Waasserstoff an Europa weider ze entwéckelen, fir dass mer virun allem virun allem de Rendement, also d'Energieeffizienz vun den Elektrolyseuren, déi jo vun erneierbarem Stroum dann grénge Waasserstoff maachen, dass mer déi besser maachen. Soulaang wéi dat net de Fall ass, ass et ganz kloer méi, also ass en stroumgedriwwenen Auto vill, vill, vill méi effizient an och vill, vill, vill méi gréng wéi e Waasserstoffauto. Dat wat awer net verhënnert, datt mir eis eng Waasserstoffstrategie ginn. Dat ass net nëmme wichteg energiepolitesch, mee bei Waasserstoff, do geet et herno och ëm ganz vill Investitiounen. Mir wëssen, datt zum Beispill d'Europäesch Investitiounsbank eng grouss Roll wält spillen an där europäescher Waasserstoffstrategie. An et geet natierlech och drëm fir ze kucken, Hu mer Acteuren op der Finanzplaz? Hunn eis Assureuren e Rôle? Kann ee souguer drun denken, du brauchs, fir Waasserstoff ze transportéieren, brauchs de herno Schëffer? An d'Fro, déi mer och mam Franz Fayot diskutéieren, ass eeben, an dat steet och schonn am PNEC, dass mer kucken, dass eise Schëffaartsregister eventuell och ka kucke fir Schëffer, déi eeben da méi ëmweltfrëndlech sinn, dass déi zum Beispill iwwert eis Schëffaartsregister giffen och nach besser ënnerstëtzt ginn. Also mir schaffen do drun, Waasserstoff fir Lëtzebuerg, mä awer och an engem méi groussen europäesche Kontext, well mir jo och wierklech eng wichteg Plaz si wou déi nei Technologië finanzéiert ginn. A mir wëlle Lëtzebuerg do positionéieren als déi Finanzplaz, déi erneierbar Energië finanzéiert, déi Energieeffizienz finanzéiert, déi eben och grénge Waasserstoff finanzéiert.

Well mir hunn eis ëmmer ganz kloer positionéiert mat eise Partner, dass mer esou gutt wéi méiglech a sou fréi wéi méiglech wéilte weiderschaffen, well et scho wichteg ass, dass mer um Klimathema déi nächst Schrëtt maachen, dass mer och un dem Eropsetze vun eisen Ziler, wat Lëtzebuerg jo elo gemaach huet, dass mer dorunner konstant weiderschaffen. An ech wäert net méi spéit wéi nächst Woch, Engs eng Reunioun hunn iwwer Videokonferenz mat eisem Gremium hei am Biergchen Coalition. Dat sinn an sech déi Länner, déi wëllen hunn, datt den Niveau vun Ambitioun um weltwäite Verhandlungsdësch, datt dee méi héich gehale gëtt. Mir selwer hätten natierlech preferéiert, je éischter, desto besser, well mer mengen, datt mer musse weisen, och vis-à-vis vun all deene Jonken, déi virun dëser Kris op der Strooss waren, och vis-à-vis vun all deenen, déi eis elo erwaarden, dass mer wierklech et seriö menge mam Klimaschutz, dass mer fäeg sinn, och an dëser Relance de Klimaschutz als eng Opportunitéit ze huelen. Bon, mir wäerten eist Beschtméiglech maachen, fir dass mer souwuel an Europa prett sinn, fir op déi Kopp ze goen, datt mer déi néideg Schrëtt geholl hunn. An ech mengen, déi Europäesch Kommissioun huet jo elo och mat deene Projeten, déi elo ënnerwee sinn, déi diskutéiert ginn tëscht de Ministeren, hu mer eis jo op dee Wee gemaach, fir deen éischte klimaneutralen industrielle Kontinent ze sinn. Da mengen ech, si mer och à même, eiser Verantwortung nozekommen, e gudde Paket ze schnüre fir déi nächst Klimakonferenz. A mir wäerten entretemps eeben och um internationalen Niveau drubleiwen, fir awer winstens mat deene Länner, déi och déi héich Ambitiounen hunn, eng gewëssen Dynamik ze kreéieren, déi ass all wachsam, si liest. Mee mir regrettéieren natierlech wierklech, datt dat esou vill no hanne gerutscht ass.
Gutt, vläicht dann einfach zum Schluss It's now. Ech mengen, et ass elo e Moment, fir wierklech bei Klimaschutz virunzekommen. Et ass elo och, mengen ech, wou mer als Leit, déi hei zu Lëtzebuerg liewen, sollten eis Solidaritéit mat eisem lokalen Handel net nëmmen an de Wierder, mee och konkret maachen. An duerfir hu mir elo dëse Pak op de Wee bruecht. 6000 Euro fir Pellets, 10.000 Euro fir eng Wärmepompel, puer Zéngdausenden Euroe fir eng Renovatioun. Ech mengen, et war nach ni esou gënsteg, fir matzehëllefen, fir Klimaschutz an och solidaresch ze si mat eisen Handwierker. Duerfir hoffen ech, dass Der alleguerte matmaacht bei dësem Programm. A mir freeën eis drop, dass mer vill Ufroe kréien a mir si prett, fir mat deenen Ufroen och ëmzegoen.